Llanymddyfri sy ar momentwm ar hyn o bryd. Yr olwyr yn cario'n galed. Llinelle Tedn Davies yn gwneud ei waith. Y blaenwyr yn barod, yn gwythio'n galed. Davies unwaith eto mas i'r maswr mewn i Maynard, ond mantes i lan yn ddyfru. Josh Reid yn cam sefyll. A dyma Meinad yn camu mlaen, taro glân, dim ffwdan. Mae'r tîm cartre ar y blaen. Lein ymysodol i Gasnewydd y tu mewn i ddwy ar hugen Llanymddyfri. Y tafliad i mewn a chyn i'r trad hyd yn oed setlo, Mae'r crysau du a melyn yn snapio i mewn i Sgarmes. Maen nhw'n dyn, maen nhw'n isel, mae'r coesau'n troelli mewn rhythm perffaith ac mae Langley drosodd i hawlio cais cyntaf yr ymwelwyr. Llan ymddyfru yn clirio'i llinell, mae'r gic yn uchel, mae'n galed i lawr y cae tuag at Gasnewydd, maen nhw'n penderfynu chwarae yn wrth ymosod, llan ymddyfru'n sgrialu, tipyn o banic y lle, ac mae ymynedd y dyfarnwr wedi dod i ben, cerdyn melyn am dacl uchel gan Evan Sheldon, a maen nhw lawr 14. Cyfle da nawr i Gasnewydd ymosod. Lein llwyddiannus yn gosod sgarmes cadarn i'r ymwelwyr. Y blaenwyr yn hyrddio tuag ato, tuag at y llinell gais a Langley sy'n mynd ar gyflymdra uchel ac yn croesi'r gwyngach. Cyfle i Gasnewydd ailosod ar unwaith. Morgan Williams ar gic, ddim cweit yn ei gasglu. Ond mae'n cymryd y gic cosb cloi, dim cweit yn cyrraedd y metre, ond mae'r bel mas ar hyd yr olwyr. Pel cloi, cyflym, yn syth i ddwylo. Noah Morgan sydd yn deifio ar draws y gornel ac yn casglu pwyntiau gwerthfawr i'r ymwelwyr. Llan ymddyfri ar sgrym, 5 metr i mas. 16 pwynt y tu ôl i'r ymwelwyr. Y sgrym yn hyrddio mlaen, ond dyw Casnewydd yn gwrthod gadael iddyn nhw fentro, ond mae'r bel mas. Rhys ddim cweit yn cyrraedd y gwyngalch, ond mae'r bel dal yn fyw, ac Evan Sheldon sy'n deifio a draws y llinell. chi ffili help ond meddwl bod llan yn ddyfru nôl yn ddi. Ddim just yn gorfforol ond yn feddyliol hefyd y blaenwyr wedi gwneud i gwaith. Rhys ar gic berffeth i Cian Abraham sy'n hyrddio drosodd yn hedfan drosodd a rhoi gwyn anferthol ar wynebau i dîm. Dim ond pedwar pwynt sydd ynddi. Un peth sy'n sicr, dyw'r gêm hon ddim drosodd. Y gêm yn sicr yn y fantol i'r ddau dîm. Lewis yn ei gasglu a'r blaenwyr yn gwneud i gwaith. Maen nhw'n awchu am y fuddugoliaeth yna, chi teimlo hynny. Jordan Evans, Berian Watkins nawr. Pawb eisiau croesi, ac yn cyd-weithio ac yn ailgylchu'n grefftus, ond mae'r bêl, odi e drosodd? Ydi, a braich y dyfarnwr i fyny a Joshua Morse sy'n hawlio hi. Wel, mae'r gêm hon yn sicr am gyrraedd uchafbwynt hynod ddramatic. Casnewydd yn gwrthod roi'r ffidil yn y to. A Llanemddyfri yn benderfynol o greu wal o ddir. A eiliadau ar y cloc. Un hyrddiad arall sy'n angen, mae'r bel yno, ond mae'n cael ei daro ymlaen. A dyna ni, Llanemddyfri yn cipio'r fuddugoliaeth yn syfrdanol. Ar ôl bod 16 pwynt ar ei hôl hi, Llanemddyfri yn dod nôl i ennill o 22 pwynt i 19.